Majuzi wekwava Alec Macheso otaura parufu rwaBhanabhasi Mandipota. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda makatikomberedza nemunyika yedu yeZimbabwe tichikuzivisai kuti kana pane vachangosvika paHarare Networks mukana wekuti mugobaya like button nekushare nekukomenda nekusubscribe channel yenyu yeharare networks azuva ranhasi tauya takabata mashoko ataurwa ane anonzi majusi anova amutambi webhendi ravaalex macheso apo paataura ari kurufu rabarnabasi mandipota anova ari kuzivikanwa Ah, mubhendi raVaAlec Macheso akarwara kwenguva diki diki akafa. Mhuri yeZimbabwe nhau iyi iri kutaurika ichitenderedzwa munyika yeZimbabwe nekuda kwekuti urwere hwaBhanabhasi hwobudiswa pamifananidzo uri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe unova iri mifananidzo yabudiswa ichitaura zvizhinji veruzhinjiwo vachidoma vachitaura akuona kwavo pamufananidzo waBhanabhasi sezvo anga anewo kukuvara kwaanga akaita apahuro apa zvinova zvakataurwawo neveruzhinji vachiti ndizvo zvinoita kana ukanyanya kurwara ane zino so zvaita kuti majuzi auye achitsanangurawo muono waakaita bhanabhasi asati afa achirwara hazvinova zviri zvinhu zvaita kuti veruzhinji ah, vabaikane mwoyo zvinhu zvekurwadza ah, parufu rwabanabhasi mandipota kana kuti soft box ai anga ari ah, vocalist wava alec macheso so majuzi otsanangurowo achiisa mashoko ake achizivisa ruzhinji kuti uh, mamiriro azvanga zvakaita kuzosvika kuzoendeswa kuchipatara kwabarnabas
kuti pain zvidzikire iye aitoti arara zvakanaka but zvakazowedzera kuzvipa zvekuti ana ruzanga zvipa pese apa mnemesi nepahuro ndofunga vari kuzoona mufananidzo kutendera kuti apane vanga rokuti kana ini nhasi futi asi mubvisa kuti vanga riri kurunzi kwaakanonobatsirwa eh, paseja rakabaiwa majekiseni kanzi pamwe anenge ane mota apa zvachinja hazvichazi kuzina tautaura nyaya yemota umwe mutauri kuno kwatasvika aitamba nabhana acharuta ayo bhana ndofunga mamwe atomboita interview panapa ndofunga atsanangura Bananzi akangomwa mvura yanga yabuda nemhino obva ati mabayo hazvichazi zvawo saka zvezvei zvaokombidza kuti pane pakakanganiswa here bana paakaenda kuchipatara kana kune zvimwe zvatikuziva kana kungoro ingooya mwana saka nanhasi mazvinzwira majuzi achitaura uh, parufu rwabanabasi mandipota anova angari vocalist wava alec macheso muorchestra mberi kwazvo band ende zvakare ari dancer ari drama aibata zvakawanda mubhende ravalek macheso uyo akasheka musi wesunday so ari kunzi iye ari kuradzikwa kubikita ndiko kwava kuradzikwa zvaziviswa nemhuri yake uh, uyo anonzi fastmore mandipota said the

atm with barnabas death ah, so mashoko ndiwo ari kubuda ndizvo zviri kutaurika pamusoro ah, pabarnabas so veruzhinji vari kuisawo achema yavo kumhuri kwabarnabasi vamwewo ah, vachinyoro tsamba nemameseji vachizivisa ah, kuachema ah, kwavari kuita barnabasi anova anga ari drama anga ari vocalist anga ari dancer weorchestra mberi kwazvo yava macheso tinongoti azorora murugare bhanabhasi amwe mashoko ese anga achitenderera pachitaurika ah, zvakaonekwa pamifananidzo yaitenderedzwa yabhanabhasi achiendeswa kuchipatara anova majusi ozvibuditsa zvizhinji achitaura kuruzhinji rwenyika yezimbabwe ndizvo zvamanga muchinzwa ndizvo zvamanga muchiona zvatanga takakuisirai pamufananidzo wamanga muchiona wanga uri pascreen apo tichiti mazvinzwira mumashoko ataurwa namajusi Parufu rwaWard Barnabas zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinosiririsa kurasikirwa kwataitwa needencer ah, nezvakare abanking vocalist waVaalec Macheso taitoziva kuti apa paalbhamu raida kubudiswa naVaalec Macheso apa abanking vocalist anga aifanha aripo achibatsiridza VaMacheso asi rufu rwatana zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinosirisa ndidzo news dzataiva tikabata paharare networks